السلام علیکم دوستو سجنو بھراو وسیب واسیو سن اسی اج تاری خدمت وچ ناصر اقبال صاحب دا کلام گھن کنے حاضر تھے ہیں تخلص انہیں دا ناصر ہے اور انہیں دا تعلق ضلع مظفر گڑھ نال ہے باقی انہیں دے بارے تفصیل سکرین تے تواڈے سامنے ہے شروع کریندے ہیں سی ناصر صاحب دا کلام سیونی فرمیندن ساکوں یار یماندروں درد ملین ساڈے دل وچ درد ہزاراں ہیں ساکوں ڄار ڄماندروں درد ملین ساݙے دل وچ درد ہزاراں ہن چلو ساݙے کول خزاں ہے پئی اوندے کول تاں مست بہاراں ہن نہ حویلی حال ونڈیندی ہے نہ دھاں سݨیندیاں دیواراں ہن کیویں نبھسی ناصر اے زندگی ہر ویلھے سوچ وچاراں ہن۔ اگلا ڈوہڑا سئیں ناصر صاحب فرمیندن۔ پریشان نہ تھی میں ول آساں میڈی گالھ تے کر اعتبار سجݨ۔ پریشان نہ تھی میں ول آساں میڈی گالھ تے کر اعتبار سجݨ۔ ہر حکم تیݙا سر اکھیاں تے میں رہساں تابع دار سڄݨ تیکوں پیار کریساں ایں دلبر ول آسی مست بہار سڄݨ تیݙے پیار اچ ناصر وس پوسوں ہک وار تاں کر چا پیار سڄݨ۔ اگلا ڈوڑا سہی ناصر صاحب فرمینن بس ڈے بیٹھے ہیں بھولے بھا تے کوں دل بر دل اساں تے ڈے ہیں بس ڈے بیٹھے ہیں بھولے بھا تے کوں دل بر دل اساں تے ڈے ہیں سکو مار گھتے ہک جھٹ دے وچ تیری ظالم کھل اساں تے ڈے ہیں جیویں آکھسیں توں اونویں تھی ویسی نہ تھیسی ڈھل اساں تیڈے ہیں ساکوں ناصر پیار دا راہ ڈکھلا ہک واری مل اساں تیڈے ہیں۔ اگلا ڈوہڑا سئیں ناصر صاحب دا سئیں ہونی فرمیندن۔ جیڑھا اج وی میکوں نہیں بھلدا اون دل توں یار وسار سکے جیڑھا اج وی میکوں نہیں بھلدا اون دل توں یار وسار سکے جیکو دان میں کیتیاں خوشیاں ہن میرے گل اون ہجر دا ہار سکے کہیں کم جوگا نمی رہ گیا میں اوندی یاد اچ ہر کم کار سجے بس ناصر ہاں توں نہیں لہندا اوندے ہاں دے تل ساکوں مار سجے اگلا ڈوڑا سہی ناصر صاحب دا فرمیندن کوئی درد نہ ہا جے پیار دا توں آغاز نہ سمجھیں ہا میکوں کوئی درد نہ ہا جے پیار دا توں آغاز نہ سمجھیں ہا میکوں جے یار سمجھدا نہ ہاویں ٹھگ باز نہ سمجھیں ہا میکوں کوئی حال نہ ڈیویں ہا بے شک ہم راز نہ سمجھیں ہا میکوں ہوی پیار جے ناصر نہ کرݨا ممتاز نہ سمجھیں ہا میکوں۔ اگلا ڈوہڑا سئیں ناصر اقبال صاحب دا سئیں ہونی فرمیندن۔ کوئی گال وی میں ایویں نہیں لکھدا تیڈے درد ستیندن تاں لکھداں۔ کوئی گال وی میں ایویں نہیں لکھدا تیڈے درد ستیندن تاں لکھداں۔ میݙے دل دے قاتل نئن تیݙے جاں تیر چلیندن تاں لکھداں آ پیار دے ویری ݙینہہ راتیں میݙا چین لٹیندن تاں لکھداں تیݙے ناصر شہر دے لوک جݙاں میکوں خون رویندن تاں لکھداں۔ اگلا ڈوڑا سئیں ناصر صاحب دا فرمیندن ساڈے ہتھ کاسا تیرے ہتھ شاہی جیویں دل آکھی ساکوں رول ودا ساڈے ہتھ کاسا تیرے ہتھ شاہی جیویں دل آکھی ساکوں رول ودا نسے تیڈے پیار دے قابل سئیں نہ بھن ساڈے توں بھول ودا ساڈی طرفوں چن بے فکرا تھی نہ دل وچ پا کوئی ہول ودا تیرے کولوں ناصر کئیں پچھنے جیویں آکھ ودا جیویں بول ودا ہک ڈوڑا سئیں راشد علی راشد صاحب دا فرمیندن تیرے چن رخسار دا تل میڈی ہک خاص عبادت گاہ بن گئے تیرے چن رخسار دا تل میڈی ہک خاص عبادت گاہ بن گئے تیݙے حسن دی کرݨ زیارت لیوں میݙے آوݨ دا ٻس راہ بݨ ڳئے بت جھل جھل ہجر دے بھوڳ تیݙے بے وس تھی ڳئے بے ساہ بݨ ڳئے تیکوں راشد پیار کرݨ دے وچ میݙا دشمن ہر ہک جاہ بݨ ڳئے۔ ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں کمال مہربانی سوہݨا سئیں جیڑھے نویں بھرا سارے چینل تے تشریف گھن کے نین سبسکرائب کریسن کیونکہ انشاء اللہ تعالی سارے وسیب دے سرائیکی شعرا کرام دا کلام توری خدمت اچ پیش کرے سوں اللہ پاک تو کوں سارے وسیب کوں اپنے حفظ و امان اچ رکھے رب سونے دے حوالے سیں